right eh, zviri sei matraders pavhidhiyo ranhasi ndichange ndichikuratidzai strategy inonzi the third touch strategy handiitika saka strategy iyi inoshanda pakutrader paipai panenge pachigadzirwa machati patterns handiitika like ma maweji maflag handiti saka zvinoitika nezvekunodeo so e, strategy iri ini kana ndichirishandisa ndinorishandisa matime frame akasiyana siyana kugumira mu15 minutes time frame handiti saka ndinotangira kudaily ndoya muh4 ndoya mu h1 m30 nemu15 minutes anditika right zvazvinoita ndezve kunodaiwo so kana ndiri kutrader eh, higher time frame stop loss yangu ichange iri hombe anditika number one number two marewards achionawo zvikafamba zvakanaka anenge akakura number three time yandinospenda ndakamirira market ichifamba inenge yakakurawo nekuti tiri muchi tiri mu higher time frame let's say kuti ndapinda seo handitika e, eh, rinogona kuita kana 16 days kana 20 days market ichiita sei ichifamba saka which means kuti ndichahodhawo kwechi kwemadays iwayo kuti zvifambe zvakanaka kana kuti zvisafambe zvakanaka handimaona manje but e, kudzikawo kunenge kuchiita time frame ndokudzikawo kunenge kuchiita chi time yandinospenda ndakamirira chi maresults handitika right saka chinoitika nechekunodai pastrategy iri tinenge tichishandisa trend line handiti trend line redu tiri kurishandisa pakuwana entry nepakubuda handitika then tichange tichishandisa maprevious high kana maprevious low pakuisa machi mastop loss Iwewo manje zvaunenge wakunoita manje ndakuchikupawo homework unonoisa strategy iri pachi paaccount pako padm wanditika wobva watanga kuchistada peya raunotrader kuti riri kumiita here zvandichange tichitaura pavhidhiyo handiti wozodecida wega kuti take profit yako unoda kuisa chi papi handitika right regai titange kuita sei kudrowa ma masingu singu achiona munyaso mavona zvakanaka handitika right panapa tikuona kuti tine this pattern ish iri apa ish handitika vakaona video redu remachi remachat patterns vari kuiziva pattern ish handiti right toda kutarisa way yekuti titise tiwane end handiti saka tinonotora trend line redu todrawa takati trend tinodrowa pane chii two or more matouch handiti ka right saka ini ndatanga nehai ishi iri apa handiti ndo adjusta chii kuti ndibate second touch handiti ka tati strategy redu unonzi chii third touch handiti saka market painodzoka patouch patrend apa kechi 3 ndo patakutsvaga chii entry iri yedu handiti ka tiine zvatinofanirwa kutarisa kana tichiita sei tichitsvaga entry number one tinotarisa kuti maketi yedu payatanga kuenda paentry kunoku yaratidza weakness here kuti e, maketi yedu haisisina power rekuramba ichienda mudenga like kugadzira macandlesticks akaita se asina kunyatsoratidza momentum kuti ari kumhanya handiti fanike zvakaitika apa izvi handitika then patinonotacha panapa hatitange nekungopinda tinogara tichizvitaura zvinhu izvi takazvitaura futi pa e, introduction yeenigrini yesupport and resistance patitaura kuti maentry musupport kana muresistance tinomaona sei handiti takati market yedu kana yasvika musupport kana muresistance hatitange nekungonopinda tinonotarisa weakness yemacandlesticks then tobva tanotsvaga macandlestick reversal patterns handitika right in this case ndo futi zvatinongoshandisa pakuconfirma maentry handiti right number one number two market yedu yakatozofamba yakanopinda fanike zvayakaita panapa area ishi I area chi ye resistance and mukona market yanyanya ku resista chi kuchizoni uku handiti saka takuno combina resistance yedu ne trend line handiti tobva tano confirma entry redu nema candlesticks pattern handiti ma reverse awo achona saka pana patinonoona kuti market yedu yakanotipa reversal candlestick pattern panapa Eish. Kune wakaona introduction kuma candlestick patterns makuiziyai mopindawo mucomment section moita sei motiudza kuti ndeipi handitika e, nguva dzinodziwo ndo dzekuti mubayawo like ka kuti e, mungosimbisawo mungosimbisawo pachedu handiti right taconfirma and tinonopinda candlestick parinovhara the moment yari kuvhara isu tataita sei tobva tapinda Tapinda stop loss yedu manje tinonoisa previous high. Kana tikuti previous high ka tikunotarisa ku left kwedu handitika. Ku left kwedu ndekupi uku. Previous high which means kuti pamusoro pechi pe resistance stop loss yedu inenge ruku. Saka ta safe pakuti trend line ra respectwa, resistance ya respectwa handiti. Tobva taisa chi entry redu stop loss yedu pakanaka handitika right tobva taholda tomirira kuti musika woite sei uite zvaunoita handiti saka apa pandiri kupai entry point nestop loss handitika right tichazodzoka tichiita rimwe vhidhiyo rekuti eh, ndichakuratidzai kuti tinoeda sei mamwe mapositions as market painenge yakumuvha iri mumaprofits handitika right pavhidhiyo iroro futi ndokuratidzai kuti ukapotsa entry kunoku kwakanaka unoribata sei pakati handitika ndokuratidzai right e, apa taona kapa rega tiende futi pane imwe chi pane imwe setup handitika ti tione kuti famba sei madhiri panapa tine pattern imwe yaita sei yaigadzirwa inoshandisa low ish nehigh ish handitika takadai right touch one handiti touch two panapa tadzoka tavharira mukati touch three tadzoka tavharira mukati tomirira reversal candlestick pattern handitika reversal candlestick pattern kunoku ukanotsvaga mutime frame diki handiti unomaona handitika kana iri time frame hombe kana isina kunyatsokupa chi reversal candlestick pattern handiti but kana iri time frame diki unotomirira kusvika market yakupa chii reversal candlestick pattern in this case market yedu yakazondotipa panapa inini ndopandainopindira first entry rangu ndopinda stop loss previous high previous high yangu panapa ndeishi handiti muri kuona manje chi metsi dzachona ndoisa stop loss yangu uku ndobata chi entry handitika right aya maningirikini ese watiri kuita sei atiri kuita handiti muri kuona lese futi eh, sepanapa totacha chi high ish second high handiti chienda takadaro first touch handiti second third touch market painono close ichiconfirma tobva tapinda stop loss yedu previous high unotsvaga pekuisa se pekuiisa pari safe market yedu bva yafamba ndobva yaenda in this case yakatoti blessa market yakatipa two maopportunities ekuisa chi maentry panapa market ibva yaita ndobva yatipa futi pamwe panapa handitika right eh, rega titsvage pamwe pechi 3 handitika kuitira kuti tichange kutsvaga pebuy hai yedu ishu totacha todai right tichinoona kuti first touch handiti second touch maketi dubva yavo vanogadzira third touch third touch makada unotarisa macandlestick akavharira rekutanga rakavharira mukati rechitubvu radzoka richivharira chi rekutanga rakavharira kunze kwetrend line rechitwo ndobva radzoka richivharira mukati takaexplaina pabreak of structure pape tikati tine inonzi fake out handiti fake break of structure handitika right makada kunonotisa paarea panapa ndoinenge yakaita sei yakaitika market ido yakagadzira double bottom tobva tabreaker structure panapa handiti totagadzira high tobva tadzoka paarea ichi yesupport tobva tanobreaker structure panapa tichingopedzwa breaker structure tobva tano violator chi trend line handiti taviolator trend line tobva tadzika chi kuzasi tichiconfirma icandlestick pattern handiti tobva tatowana entry tawana entry panapa y look left makete inondipa chi maclue kuleft kwedu kunoku handiti kune chi ob ririko handitika order block ririko izone iyi mungada kunonotisa yange rechi yeresistance handiti zvekuti tikaistrecha kuno kumberi munotozoona kuti maketi paikadzoka pazone papa kaitomboita sei yakatomboreacta handiti maona manje right saka zvazvinonoita nezvokuti market yedu yarespecta chi order block riri uku handiti then yobva yarova fake out yechi yetrend line handiri maona manje but taconfirma necandlestick ndosaka tichinyanyokurudzira kuti ngaticonfirmei necandlestick pattern handiti maona tobva tanopinda chi seu redu chidzika handiti maona saka zvinonoitika nezvikunodewo so dzimwe nguva tikazodrowa machi matrend lines edu handiti tine nguva dzekuti e, rinoshanda handiti pamwe pachina harite sei harishande handi mapabata manje right e, hakuna e, strategy riri 100 percent chi accurate tofanirwa kugara taita sei tapaona ipapo andimuona first touch second third futi akarwa chi fake out saka pauri kudevelopa strategy rako handiti akati unenge uchinyora mbuku mabehavior echi emaconditions ako handiti saka apa tinenge takutoona kuti iyi inoreacta zviri familiar handiti inorova mafekautsi yayanorova fekaut apa apa yarova futi chi fekaut saka unenge wakutozivawo kuti market yangu yakasvika uko ndichaexpecta kuti ndipe mukana wekurova fekaut kana kuti inondipa chi maclear vesawo chi patterns ndobva ndaita sei ndobva ndapinda handiti ndeseu ishi handiti ka strategy iti kuitaura pachi pa paseo saka panext video manje tichai explaina tichitsvaga chi mabhayi hatida kuti mavhidhiyo edu anyanoita sei anyanyorebesa handiti ka kune vabatsirika nethis video handiti e, dzvanyewo chi subscribe button kune vagara vakasubscribe e, thank you for subscribing handiti ka e, mushe of video rino rine mamwe matraders anditika kana uri munyowani watanga kusangana nesu pa this video unotenderwa kuscrolla womboonawo mamwe mavideos atakaita kana wanakirwa handiti wodzwanyawo chi subscribe button kune vasati vagadzira maaccounts ederif handiti e, eforex link riri muchi mudescription nelink redu recommunity yedu whatsapp channel riri muchi mudescription pafacebook tiripo shona forex trading academy tobva tauya patiktok tiripo shona forex academy handitika nekutelegram mai manje tinenge taveko handiti saka ngatisanganei pachi panext video titaure nyaya yachi yestrategy iri pabai pa, pa